Den Invité vun der RTL-Redaktioun. Dat ass haut de Moien beim Marc Hoscheid den Escher Buergermeeschter. An dat ass de Christian Weis. Gudde Moien, Här Weis. Gudde Moien. Mir schwätzen haut iwwert de Logement. An do komme mer dëser Deeg zu Esch net laanscht de Projet Portal Eent, deen am Fong um Eck vum Boulevard Prince Henri an der Rue Victor Hugo realiséiert soll ginn. Do geet et ëm 78 Wunnengen, 40 Studentenzëmmeren an 11 Eefamilljenhaiser. Déi Haiser wollt d'Gemeng am Fong och kafen an dann als Logement abordable ubidden. Jo, hannert deem Projet steet mëttlerweil, do gouf et, mengen ech, e puer Ännerungen, de Promoteur Kindy Fritsch. Deen nennt sech op LinkedIn och nach Wunderkindy. Ech fannen dat e bësse witzeg. Jo, gewundert hutt Der Iech warscheinlech och als Gemeng, wéi Der héieren hutt, datt den Här Fritsch Iech op 130 Milliounen Euro verklot, well Dir de Projet sabotéiert hätt an Äre Verpflichtungen net nokomm wiert. Dir weist awer all Feelverhale vun Iech, oder?
Dir wësst, dass mer hei an enger Procédure judiciaire sinn, déi zanter der Assignatioun lancéiert gouf. Do gëtt elo een Débat, een Débat judiciel, deen tëschent den Affekoten ass, dee geet schrëftlech, wou déi verschidden Argumenter ausgetosch ginn. An ech wëll och déi Sérénitéit vun deem Débat assuréieren. Dowéinst wäert ech och elo hei net op Detailer kënnen agoen oder grouss Stellung dozou bezéien. D'Argumentatioun läit elo eben bei nach Quote vun zwou Partien. Mär weisen awer déi Virwërf kategoresch zeréck. Mär halen eis och vir, datt wa Formulatioune getraff ginn, wou d'Integritéit vun der Stad Esch oder vu Mataarbechter bei eis a Fro géinge stellen oder jo, déi carrément géingen dogéint, géint d'Integritéit goen, och dogéint virzegoen. De Ball läit elo bei der Justiz. Mir hu vollt Vertrauen, datt eis Konklusioune gutt virgedroe ginn an datt deem och Rechnung gedroe gëtt. Mhm. Ech wëll just op ee Reproche agoen, dann, dee kënnt Der dann, dee weist Der da warscheinlech och zréck, deen, dee stécht e bësse eraus, fannen ech, dat ass deen, datt am Fong gesot gëtt, datt dee Projet Portal I fale gelooss gi wier finanziell, fir déi Suen dann ëmzeschichten, soe mer mol, bei de Projet Rout Lëns, well dee politesch méi attraktiv wier. Dat, dat weise Der och vun Iech warscheinlech, oder? Och dat weise mer vun eis.
Och dat ass net de Fall. Wann een de Pluriannuel zum Beispill liest, da gesäit een, datt nach ëmmer d'Montauen fir déi béid Projeten do sinn, Also eis finanziell Situatioun vun der Stad Esch, déi schléisst net aus, dass mer ee vun deenen net kéinte maachen, vun deene Projeten. Soit, och dee Reproche weise mer zeréck. Gëtt et da guer keng Méiglechkeet méi, déi Geschicht elo nach aussergeriichtlech ze reegelen? Well wann déi Saach bis op de Geriicht ass, dat weess ee jo, dreet dat bëssen eng Hängepartie ze ginn, a sou laang gëtt jo do och näischt gebaut. Och dat läit am Moment bei den Affekote vun deenen zwou Parteien, déi d'Argumentatiounen ënnerteneen austauschen an dann Konklusioune mussen zéien. Ok, dann schléissen mer deen Dossier elo mol of. Dee wäert eis jo wahrscheinlech a virun allem eech nach weider beschäftegen. Ja, kommen mer bei bei de Sujet och Logement, eng speziell Form vu Wunnengen. Dat sinn déi sougenannt Cafészëmmeren. Dat si kleng Zëmmeren, déi fir deels wierklech horrend Präisser verlount ginn. Fréier waren déi, wéi den Numm et scho seet, dacks iwwert Caféen. Mëttlerweil huet sech dat awer e bësse geännert. Schwätzt een da elo och éischter vu Chambres Meublé, dat kléngt dann och bësse méi vornehm. Am Joer 2004 huet d'Stad Esch ugefaange géint dee Phänomen virzegoen, andeems se mat engem neie Bautereglement an de Quartieren Al Esch a Brill Eefamilljenhaiser geschützt huet, sou datt de Bestand net méi a kleng Entitéite konnt opgedeelt ginn. Zanterhier goufe schätzungsweis 200 Cafészëmmeren zu Esch zougemaach. Déi Zuelen huet Äre Stadarchitekt, Chefarchitekt, Luc Everling an engem Interview mam Lëtzebuerger Wort genannt. Geet dat duer, déi 200, oder wëllt Der do nach eng Schëpp bäileeën?
Also d'Fro, déi sech jo stellt, dat ass ëmmer déi, ob, och wa mer an enger Situatioun sinn, wou eng Wunnengsnout do ass, wou d'Leit Wunnenge sichen, wéi mer kënnen trotzdeem awer eng beschtméiglech Wunnqualitéit, Sécherheet, Salubritéit, Hygiène kënne garantéieren. An do kommen ëmmer erëm Situatiounen, déi eis gemellt ginn, wou mer kontrolléiere ginn a wou mer da feststellen, dass an deene Wunnengen net ka gewunnt ginn, an da mussen déi och zougemaach ginn. Dat gesinn ech aus zwou Perspektiven. Fréier war ech als Assistant social, hunn ech geschafft, ech war a Wunnengen, wou ech mech ëmmer erëm gefrot hunn, wéi kënne Leit hei wunnen a wou ech dat dann och gemellt hunn, well d'Wunneng huet jo och ganz Rëtsch aner Repercussiounen op d'Realitéit vun de Leit, déi dorënner wunnen, op hir Gesondheet zum Beispill. An dann aus der Perspektiv vun der Gemeng, wou ech gesinn, dass mir awer mussen verschidde Mindestkritäre garantéieren, fir datt een diene ka wunnen. Et geet net nëmme ëm d'Wunnen, mee et geet och ëm d'diene Wunnen. Et geet awer net nëmmen ëm d'Zoumaachen. Jo, heiansdo ginn der Wunnengen zougemaach. En contrepartie muss een als Stad Esch selwer Mesuren treffen, fir Wunnraum ze schafen, fir Wunnraum, deen och do ass, ze mobiliséieren, well dat ass eigentlech déi richteg Äntwert op d'Wunnkris. Dat eent, dat ass einfach e Virgoe géint schlechte Wunnraum. Jo, den Här Everling, dee seet an deem Interview och, jo, et ass deelweis, sinn déi Wunnengen oder déi Zëmmeren och net ëmmer konform. Dat läit awer deelweis heiansdo un Detailer, wat weess ech, eng Fënster, déi dann net déi entspriechend Moossen huet, wou een dann och d'Fro stellt, Ass et elo besser, déi Zëmmeren dann zouzemaachen an da sëtzen d'Leit op der Strooss, oder ass et da besser, vläicht en Aen zouzedrécken an da wunnen déi Leit dann eben a weider do? Also et gi jo kloer Richtlinnen, et gëtt kloer, et gëtt kloer Reglementatiounen, et gëtt e kloert Gesetz. Dorunner schafft och d'Regierung am Moment erëm, un deem Gesetz. Mir schwätze vun dem Salubritéitsgesetz vun 2019, wou dru geschafft gëtt. Et gëtt grad un engem nationale Bautereglement geschafft, wat, wat soll a Plaz kommen. Dat huet erëm aner Repercussiounen. Et. D'Fro ass déi, Wéi kënne mer awer d'Mindeststandarde garantéieren? Datt et do Norme muss ginn, dat ass och absolut logesch. Datt een dat da sur place kucke geet, och ofschätze muss, dat ass heiansdo de Fall. Mee wéi gesot, d'Wunnsituatioun huet eng Repercussioun op esou vill Elementer am Liewe vun enger Persoun. A wann et néideg ass, mussen dann och d'Zëmmeren zougemaach gi. Jo, Dir hutt dat eenheetlecht Bautereglement ugeschwat. Dat soll vun Januar 2028 u gëllen. Do huet och den Här Everling an deem Interview am Wort gesot, datt en dat awer e bësse kritesch gesäit, datt do villäicht erëm d'Gefor besteet, datt Der do erëm e bësse vu vir musst ufänken, soe mer emol, mat deene Cafészëmmere. Gesitt Der déi Gefor och? Also ech sinn CSV-Vizepresident. Ech hunn och un deem Koalitiounsaccord matgeschafft, deen ënnerschriwwe gouf, an ech si frou iwwer all Punkt, deen do ëmgesat gëtt. Ech hunn elo e Verglach gemaach vun eisem Escher Bautereglement mat deem, wat virläit. Et gëtt Elementer, déi si méi streng am nationale Bautereglement, aner Elementer si méi streng am Escher Bautereglement. Ech mengen, datt et awer am Sënn vun der Saach ass, an der nationaler, vun der nationaler Saach ass, an der Cause vum, Méi Logement awer och am Cause par rapport zu der Ekologie, par rapport zu der Klimakris, dass mer en eenheetlecht Bautereglement kréien, dass mer eenheetlech Prozedure kréien, dass mer méi schnell kënnen duerch Prozedure goen, dass mer digital kënnen duerch Prozedure goen. Mir hunn als Stad Esch eigentlech an deene leschte Jore vill dru geschafft, fir zum Beispill e Wunnregëster ze hunn. Ech mengen, dass mir als eenzeg Gemeng oder eng vun den eenzege Gemenge sinn, wou déi hunn. Dat gëtt eis verschidden Avantagen. Eist Bautereglement, dat geet och deelweis ganz wäit, méi wäit wéi dat nationaalt Bautereglement ass bei verschiddenen Elementer. Mee et ass am Sënn vun der nationaler Saach, dass mer eng Harmoniséierung hunn. An dann muss een herno kucken, verschidden Elementer, déi elo net am nationale Bautereglement stinn, déi stinn awer op anere Plazen an anere Législatiounen. Dowéinst gesinn ech dat absolut net skeptesch, mee ech eigentlech mech félicitéieren fir deen doten Exercice, dee gemaach gouf an deen awer villverspriechend ass. Zu Esch gëtt et, wéi warscheinlech iwwerall, och virun allem an de gréissere Stied, ee gewësse Leerstand bei de Wunnengen. Ech hu lo mol d'Zuel vun 8 Prozent fonnt. Am Fong gëtt et zanter enger Rëtsch Joeren eng Leerstandssteier op Wunnengen zu Esch, déi awer nach ni applizéiert gouf. Am Januar d'lescht Joer gouf am Gemengerot op Basis vun enger Motioun vun deene Lénken eng Deliberatioun gestëmmt, déi de Schäfferot opfuerdert, am Laf vum Joer 2025 eng iwwerschaffte Leerstandssteier ze presentéieren. Wou ass dee Projet drun? Ech hat gëschter nach beim Inneministère nogefrot, Dir sidd do am Austausch. Si hu geäntwert, si hätten de véierte Juni fir d'lescht hir Observatiounen der Gemeng matgedeelt. Wou wou ass de Projet drun? Genee. Also ech sinn en nach relativ jonke Buergemeeschter, ech hu 40 Joer a soulaang ech mech, soulaang ech Wahlprogrammer liesen, ass ëmmer Logement den Haaptthema. D'Stadach huet verschidden Achsen, wéi mer usëtzen. Mär bauen zum Beispill am Moment massiv, mär ginn Terraine vun der Stadach fräi, wou ka gebaut gi vun nationalen Träger, mär passen eis Reglementatiounen un, mär schaffen op alternative Wunnformen an d'Tax, dat ass och en Element. Et ass esou, dass zanter 2012 gëtt et déi Tax. Zanter 2012 entschëllegen sech d'Buergermeeschteren, dass déi net machbar ass, esou wéi se geschriwwe gouf, fir opzehiewen. An et waren net nëmmen déi Lénk, et war och de Buergermeeschter Christian Weis, deen am Gemengerot ganz kloer gesot huet, dass e keng Excusë méi wëll hunn an deen den Optrag ginn huet an eis Servicer, fir d'Reglement esou ëmzeschreiwen, dass mer eng machbar Formule kréien. Mir hu lo zanter eigentlech engem Joer, wou mer am Austausch si mam Inneministère, fir ze kucke verschidde Formulatiounen, verschidden Definitiounen. An ech si ganz zouversiichtlech. Mer hu lo nach zwou Remarken, déi opstinn. Dat war de Retour, dee mer am Juni kritt hu vum Inneministère. Ech si ganz zouversiichtlech, dass mer lo dësen Hierscht dat kënne stëmmen an dass mer dann déi Taxe wäerten aféieren. Dat bedeit, datt en Fonctioun vun der Gréisst vun de Wunnengen, och en Fonctioun vun der Dauer, wéi se eidel stinn, deelweis bis zu 10.000 Euro Tax op eng eidel Wunneng kënnen da besteiert ginn. Wann ee vu Wunne schwätzt, da stellt sech och d'Fro, wéi neie Wunnraum soll ausgesinn. Et steet elo dës Woch déi véiert Hëtztwell vun dësem Summer virun der Dier, mat Temperaturen, déi dann iwwer 35 Grad ginn. Jo, dat ass, do weess een natierlech, datt d'Bauweis vun den Haiser och een Afloss dorobber huet, wéi waarm et da wierklech gëtt, virun allem an enger Stad. Virun engem Joer huet d'Stad Esch ee Resilienz-Manager agestallt, dee Philippe Weis heescht, awer net mat Iech vermill ass, an dee sech ënnert anerem dorëms këmmere soll, datt ebe sougenannt Hëtztinselen guer net réischt entstinn. Bis Enn des Joers soll hien een eng Resilienzstrategie ausschaffen. Kënnt der do schonn eppes bësse virwech huelen? De Philippe Weis, de Resilienz-Officer, deen huet als Missioun, fir eing Stad zesummen ze schreiwen. Wat an alle Servicer vun der Stad Esch am Moment zesummegedroe gëtt, sinn eis Urbanisten, déi schonn e Plang hunn, eng Guideline hunn, mat verschiddenen Elementer, wéi mer d'Hëtzt aus de Quartiere solle kréien an net an neie Quartiere sollen entstoe loossen. Dat geet zum Beispill duerch Expertise, Et gëtt vum Pro-Sud gëtt et d'Carpioclimatiken, wou mer wësse wou d'Wäerminsele sinn. Et gëtt de Klimascanner, wou mer kënne kucken, wéi nei Projeten en Impakt op d'Hëtzt kéinten hunn. Mir probéieren déi nei Quartieren ze begréngen. Mir probéieren do wou Waasserleef sinn, déi erëm fräizeleeën. An dat dat wäert an deenen neie Quartiere spierbar sinn. An da beim Bauen och, ech huelen elo einfach d'Rout Lëns als Beispill, wou mat nohaltege Materialie gebaut gëtt, do si mer eigentlech an enger Bauweis, wou herno esou neutral soll sinn, karbonneutral soll sinn, wéi nëmme méiglech. An dann ass och nach eng Kéier d'Fro vun der Energie, déi genotzt gëtt. Also dat ass en Zesummespill vu ganz ville, ganz ville Facteuren. Mee jo, hautzudaags muss een urbanistesch esou plangen a esou bauen, dass keng weider Häerz-Wäerm-Inseln entstinn an dass déi aner verschwannen, déi schonn do sinn. Nach kuerz fir de Schluss, nach virun där Resilienzstrategie wëll d'Stad Esch ee Guide du citoyen résilient publizéieren. Firwat brauch et deen dann nach? Dat ass en Dokument, wou zesummefaasst, en Fonctioun vun deene verschiddene Situatiounen, déi kënne geschéien, déi verschidde Krisen oder Schocken, déi op eis duerkommen, wéi ze reagéieren ass. Ech hunn och de Moien oder gëscht Owend gelies, dass mer elo an enger Phase orange sinn am Süden, wat d'Hëtzt betrëfft. Mä dann ass fir vill Leit awer nach ëmmer d'Fro, Wéi reagéiere mer dann do drop a wat bedeit dat fir eis? An hei sinn dann einfach eng Zesummeschreiwung vun eigentlech Virgehensweisen, wéi Leit dann selwer sollen op sech oppassen, selwer solle virgoen, amplaz dass mer dat dann ëmmer erëm iwwert déi verschidde Kanäl ëmmer erëm rappeléieren, ass et awer praktesch dat dann doheem ze hunn an da kënnen direkt drop ze reagéieren. Ja, well mer jo och wëssen, datt dat wahrscheinlech an Zukunft méi dacks, éischter méi dacks wéi, wéi manner heefeg virkomme wäert. Mä jo, Christian Weis. Dat wäert esou sinn. Voilà, Christian Weis, Escher Buergermeeschter an, an Hobby-Meteorolog, soen ech Merci, datt Der de Moie bei eis waart. Villmools Merci fir d'Gespréich.